Illum se naqra tliet siltiet minn ktieb għalija klassiku magħruf ħafna mill-iktar minn ġenerazzjoni ta' qabilna jismu Raġel bil-Għaqal tat-tabib Ġużè Galea. M'iniex se naqra l-ktieb kollu kif għedtilkom imma se naqra biss tliet siltiet u għażilt dawn it-tliet siltiet minħabba l-fatt li huma tliet siltiet deskrittivi u miktubin b'Malti mirqum ħafna, Malti li bil-mod il-mod qiegħed jintesa. Naħseb il-ġenerazzjoni ta' warajja u tarġa' ta' wara ta' warajja qajla se jifhmu s-sbuħija tad-deskrizzjoni ta' dawn it-tliet siltiet li se naqra. L-ewwel silta hija kapitlu numru wieħed li tiddeskrivi l-post fejn kien jgħix Marku Falzon, il-karattru ewlieni t-tajjeb f'dan ir-rumanz. Mela kapitlu wieħed mill-ktieb Raġel bil-għaqal tat-tabib Ġużè Galea, dan ir-rumanz kien ħareġ lejn l-aħħar tas-snin tletin il-bidu tas-snin erbgħin, jiġifieri fi żmien il-gwerra. L-ewwel taqsima kapitlu wieħed. Dik il-għolja ta' wara l-mellieħa, miksija bi blat aħrax, iġġib taħtha r-ramla tal-għadira u minn fuqha l-ħarsa tinfirex sa fuq il-gżejjer ta' Kemmuna u Nofs Għawdex. Imbiegħda mill-għata l-ħajja, imħaddna mis-skiet, imfewħa mis-satar u l-plejju, Dik l-għolja ta' Santa Marija Donna hija l-għamara ta' ħemda u faraġ. Hemm fuq, qalb il-bniedem għajjiena mit-tiġrib tal-ħajja, imdejqa mir-rassa u midbiela mill-għeluq tal-ibliet, tista' ssib is-serħan li jgħenniha, il-wisa' li jaħjiha, ġifieri li jagħtiha l-ħajja, u l-beraħ li jwetiha. Hemm fuq il-għajnejn jinfetħu fid-dawl u s-safa ta' sema ikħal daqs in-nir, filwaqt li s-sider jimtela b'nifs ħieles li jwieti s-saħħa u jkattar il-qawwa. Hemm, fuq dik il-għolja dejjem isaltnu l-ħemda u s-sliem. Irwiefen u xita, xemx u difa, difa' jiġifieri bnazzi, jgħaddu bħal ħolma u ma jħallu l-ebda bidla fuq dak il-blat żonqri, li jaf meta nħolqot din il-gżira tagħna u ġarrab dak kollu li għadda minn fuqha. Sena wara oħra fil-milja taż-żminijiet, fuq dik l-għolja dejjem nibet u xxettel is-satar, ġmiel u żina ta' hemmhekk. U kull rebbiegħa dik is-siġra, baxxa u sfieqa, donnha ġeżża suf, tissieħeb mal-plejju u r-riġnu biex jiksu b'riħa li tgħaxxaq dak il-blat. Imbagħad donnha titnissel ħajja ġdida, ħajja bieżla ta' setqa u ta' riżq. In-naħal ħawtiel, jiġifieri bieżel, joħroġ bl-eluf mill-imġiebaħ, jagħżel u jiġbor l-oħla ptir mill-ward ta' bosta lwien, filwaqt li gremxul, sriep, ballottri u magħhom eluf ta' ħlejqiet oħra, jidhru jitkaxkru, jaqbżu u jtiru kull fejn wieħed jixħet il-ħarsa tiegħu. U kollha flimkien, bil-ħsejjes irqaq tagħhom, kif ukoll biż-żarżir, bis-seksik u t-twerdin bla ma jehda, jinżġu bħal lanja ħelwa, li xxaħxaħ il-ġisem u tħannen ir-ras, tnissel telqa u ġġib in-ngħas fil-bniedem. Matul il-jum ix-xemx tiżreġ bis-sħana tagħha kollha, u dak il-blat xagħri jinkewa hekk li ħadd ma jkun jista' jirfes fuqu, għax fuq dik il-għolja kif iddur ma kien hemm ebda siġra li bil-friegħi tagħha mferrxa tista' ddellel lil min ifittex il-kenn tagħha. Ma kien hemm ebda dwejra fejn wieħed jista' jdabbar rasu. Biss, fuq il-quċċata sewwa kien hemm daqsxejn ta' dar għolja u hi weħedha kienet tixħet roqgħa ta' dell fuq dik il-għolja kif iddur. Dik id-dwejra għolja, imperrċa fuq il-quċċata donnha mwieżna bejn sema u ilma, Ma kellha xejn xi jtellfilha d-dehra tal-għaġeb li tħaddan mill-art u mill-baħar sa fejn twassal il-għajn. Kienet dar żgħira. Żewġ kmamar isfel u fuqhom għorfa b'setaħ quddiemha. Bieb baxx jissakkar bi stanga tal-ħadid. Twieqi żgħar magħluqin b'qafas tal-ħadid. U ċint mogħla qasba jdur mas-setaħ kollu. Dik id-dar imwarrba min-nies, donnha kienet mibnija biex fiha jsiru ħwejjeġ bil-moħbi. Madanakollu, hemmhekk ħadd ma kien jersaq, għax is-sid tad-dar kien magħruf bħala bniedem li jagħmel is-sħarijiet u li kellu ħila jħaddem setgħat li ħadd ma jilħaq magħhom. U hemm jintemm l-ewwel kapitlu u se naqra issa silta oħra, se naqra parti minn kapitlu ħmistax fejn jiddeskrivi l-awtur ta' Bib Ġużè Galea jiddeskrivi Kemmuna kif kienet fl-imgħoddi fiż-żmien meta sseħħ l-istorja ta' dan il-ktieb Raġel bil-Għaqal. Kapitlu ħmistax parti minnu. Kemmuna, il-gżira ż-żgħira minsuba bejn Malta u Għawdex, milquta mill-kurrent tal-fliegu u mħabbta bla għedu mill-baħar dejjem imewweġ, qatt ma kienet imfittxa min-nies ta' dawn il-gżejjer. Mhux biss tintlaħaq bi twegħir kbir, iżda ma fiha l-ebda ħajr, u ma turi l-ebda ħajt tal-kenn. Miknus minn irjieħ qawwija, Miksi bi blat aħrax u mikxuf għal kull taqlib tal-arja, il-Maltin qatt ma ħassew ġibda lejn dak l-iskoll. Huma dejjem tawh il-ġenb, iżda fiż-żminijiet tal-ġrajja tagħna kienu mhux biss jistkerrħu 'l dik in-naqra ta' gżira, iżda wkoll jibżgħu jersqu lejha. F'dawk iż-żminijiet Kemmuna kienet magħrufa bħala bejta tal-ħallelin tal-baħar. Kien hawn xniegħa li l-kursari Saraċini kienu jistaħbew bix-xniebek ħfief tagħhom, xniebek jiġifieri xwieni żgħar, fid-daħliet tal-blat għoli ta' dik il-gżira, mnejn kienu jaqbżu bħal il-pup fuq l-ixprunari tal-insara Huma u ġejjin minn Sqallija jew fuq id-dgħajjes li jbaħħru bejn Malta u Għawdex. L-ebda qlugħ ma kien jgħaddi mingħajr taqtigħ il-qalb minn ħdejn dik il-ħolqa ta' gżira għax dejjem kien ikun hemm biża' li jaqbżu fuqu s-sibbiena Torok. Fl-għerien mudlama tal-blat ta' Kemmuna kienu jiltaqgħu bil-moħbi il-pirati, il-kursari u l-ħallelin tal-baħar biex jaqsmu bejniethom il-ġid u l-ġabra li jkunu ħatfu jew biex jiftehmu kif jagħtu s-salt jew iħejju n-nasba tagħhom. Min jista' jgħid dawk l-għerien waħxija ta' Kemmuna x'raw isir fis-satra tagħhom? Furban jaqsmu bejniethom is-serq li jkunu dabbru. Oħrajn jiġġieldu u jitlewmu fuq is-sehem li messhom u ikliet bil-kif u xorb qawwi u sakra u tbaħħrit bla lġiem ta' nies ħorox li kienu tilfu kull rażna. Nies ta' qalb xierfa li jgħixu fid-demm, li jitqabdu bla mistrieħ. Nies li llum kmandi u sidien ta' xniebek u ta' kull ġid, iżda għada jistgħu jaqgħu lsira u jintrabtu mal-moqdif. Hemm tintemm it-tieni silta, u t-tielet silta li se naqra se mmorru f'kapitlu dsatax mill-istess ktieb fejn għandna deskrizzjoni tajba ħafna tal-karattru l-ħażin Miju Mekkek. Kapitlu dsatax. Miju Mekkek kien ħodbi, faqmi u werġ. Kellu idejh twal, wiċċu mfaqqa', xufftejh ħoxnin, ġbinu wiesa', ħuġbejh weqfin, ħuġbejh jiġifieri s-suf ta' għajnejh, u għajnejh jibru bħal ta' seqer. Għalkemm ħodbi, kien ħafif, u għalkemm ikrah, kien jaf jindiehes man-nies. Kellu moħħu jilħaqlu, u kellu xeħta kbira biex jitkixxef agħwar ħaddieħor. L-inqas għamża, l-eħfef ħarsa, kien minnufih jaqbadhom u jifhem it-tifsira tagħhom. Kien jindaħal f'kollox, jerfa' salib kulħadd, jgħasses dejjem u jħuf kullimkien, dejjem medi fuq għajru. Ħsiebu x'jagħmel dak u x'qalet dik u xewqtu biex jisma' t-tqasqis fuq in-nies. Bis-seksik u bix-xekkik tiegħu kien seħħlu jiġbor ħafna tagħrif fuq x'tur in-nies u b'dak it-tagħrif kien jinqeda għall-ġid tiegħu nnifsu. Miu qatt ma fittex xogħol, iżda kien jgħix tajjeb. Ħafna kbar għad kienu jqabbduh jagħmlilhom xi qadja bil-moħbi. Oħrajn kienu jitolbuh jagħtihom id-dawl fuq xi ħwejjeġ mostura. U kien hemm min kien iqabbdu jitkixxiflu xi għawar u hu dejjem jaqdi lil kulħadd. isib it-tarf tal-praspar l-aktar imħabbla, jikseb tagħrif fuq il-ġrajja l-aktar mostura u jaqbad in-nases l-aktar imħawda u ta' dan ix-xogħol kien jitħallas tajjeb. Għax barra li kien iserraħ lil min iqabbdu, dan kien ukoll jaqbillu jxaħħmu sewwa biex iżommlu ħalqu magħluq. Dan il-banavakk kien jaf lil kulħadd u kien midħla ta' ħafna nies għalkemm mhux dejjem kien ikun milqugħ fuq wiċċ l-idej. Hu kellu x'jaqsam ma' arjus kbar u kien jiltaqa' magħhom bid-deher jew bil-moħbi, skont għaliex u fuqiex kienu jkunu jridu jkellmuh. Iżda ma' ħadd ma kien ta' ġewwa daqskemm kien mal-ħakem. Dan kien jinqeda b'mieghu fil-ħafna ftieta u dbabis li kienu jinqalgħulu u x-xekkiek lill-ħakem kien jaqdih mill-aħjar. Għax barra milli jħallsu tajjeb, Diego Alagona kien jibqa' jafulu u kien jaqbeż għalih f'kull ma kien jeħtieġ. Madanakollu Diego Alagona u Miu Mekek għalkemm ma kinux ta' qatgħa waħda, kienu marbutin flimkien b'rabta ta' għelt li ma kinitx tista' tinħall, u għalkemm aktarx wieħed ma kienx jaħmel lill-ieħor u t-tnejn fil-qalb ta' qalbhom kienu jixtiequ jeħilsu minn xulxin, iżda ħadd minnhom ma kien jissogra jiksirha mal-ieħor għax kienu jibżgħu minn xulxin. Kull wieħed minnhom kien jaf il-għawar, il-għelt u t-taqriq tal-ieħor, Imma kien ikollu jibqa' sieket u jżomm fommu magħluq għax jekk jikxef lill-ieħor, jinqabad huwa wkoll. Hekk, Alagona u Mekkek kienu fehmuha li kien jaqblilhom jgħinu wieħed lill-ieħor u kienu mexjin tajjeb flimkien. Alagona kien jaf li bħala ħakem in-nies ma tantx kienet taħmlu u kien dejjem bil-biża' li tqum xi rewwixta li ttajru minn fuq is-siġġu tal-ħakma. Għalhekk imseb għajnejn biex jikxef l-iċken ċaqlieqa u għal daqshekk ħadd ma kien jaqilgħu daqs Miju. Il-għajnuna ta' dan Alagona kien jeħtieġha wkoll fit-taħwid u fil-għawġ li kien hemm bejn il-familja tiegħu u dik ta' Falzon. Min-naħa l-oħra, Mekkek kellu r-riħ fil-qala bil-għajnuna tal-ħakem. Min jaf kemm-il darba Miju sab ruħu f'nases li ħareġ minnhom bis-saħħa ta' Alagona u mhux darba jew tnejn b'riħet il-ħakem mieghu seħħlu jikseb tagħrif li kien jiswielu ħafna għall-ħsibijiet ta' moħħu. Għalhekk malli l-qaddej tal-ħakem iltaqa' ma' mieghu u għemżu, ix-xekkiek bla telf ta' żmien qam minn fuq ix-xriek ta' ħdejn il-bieb tal-imdina fejn kien jissajja min jidħol u joħroġ mill-belt, U telaq għal wara l-qaddej. U hemm tintemm it-tielet silta mill-ktieb Raġel bil-Għaqal ta' Ġużè Galea.